Yma yn Wrecsam, rydym yn ymfalchio yn yr iaith Gymraeg, ein diwylliant a'n treftadaeth ac yn falch o gyflwyno ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd yn cynnwys deg ysgol, naw cynradd ac un uwchradd, a gwasanaeth cefnogi hwyr ddyfodiaid i'r Gymraeg. Mae ein clwstwr yn un cadarn sy'n cyd-weithio er gorau y plant, gan sicrhau bod yn cael eu trochi mewn ystod eang o gyfleoedd i ddysgu, tyfu a llwyddo fel dinasyddion dwyieithog ein bro. Wrth wraidd cyflawniad llwyddiannus mae cydweithio. Mae clwstwr Ysgol Morgan Llwyd yn angerddol dros les, cyflawniad a llwyddiant ein holl ddisgyblion.

Mae dwyieithrwydd yn rhoi dwy waith y dewis i'n disgyblion, ac yn rhoi cyfleoedd iddynt yn y dyfodol na fyddai'n bosib heb ddwy iaith. Daw'r mwyafrif o'n disgyblion o gefndiroedd di-Gymraeg, ond gyda chefnogaeth yr ysgol a'n teuluoedd, maent yn llwyddo i fod yn gwbl ddwyieithog. Da iawn. Credwn bod yr addysg Gymraeg a ddarparir yn yr ysgol yn un sy'n gynhwysol i bawb, beth bynnag yw anghenion plentyn. Rydym fel ysgol yn cydweithio'n agos gyda'n teuluoedd a'n cymunedau er mwyn creu disgyblion uchelgeisiol sy'n gallu cyfathrebu'n hyderus mewn mwy nag un iaith. Da iawn ti. Mae Ysgol Bro Alun yn ymfalchïo yn ein staff gweithgar, sy'n cynorthwyo'r disgyblion i ddatblygu ystod o fedrau mewn amgylchedd Cymreig balch. Ionawr, mis yr eilad gwyn, rhyw y glwr a ddŵr Rydym wedi sefydlu cymuned cyfeillgar a chartrefol gyda disgyblion cwrtais a pharchus sy'n mwynhau trafod eu gwaith a'u hysgol gyda'i gilydd ac eraill. Rwyf i wedi dewis salad ffrwyth. Rydym yn sicrhau bod ein disgyblion yn datblygu hyd eithau gallu yn academaidd, yn emosiynol ac fel dinasyddion cyfrifol. Caiff ein disgyblion manteisio ar ein adeilad modern, gan ddatblygu sgiliau y tu mewn, yn yr awyr agored ac ym mharc cyfagos Dyfroedd Alun. Yn Ysgol Bryn Tabor, rydym eisiau ysgogi ac ysbrydoli ein disgyblion i fod y gorau a gallant fod, ac i fyw'n hapus a bod yn hyderus mewn byd sy'n newid drwy'r amser. Mae llais y plentyn yn bwysig i ni. Mae'r disgyblion yn ymfalchïo fod ganddynt lais cryf i ddylanwadu ar eu dysgu. Mae'r athrawon yn cynllunio profiadau cyffrous, heriol a blaengar ar draws pob maes dysgu a phrofiad. Mae'r cwricwlwm yn darparu profiadau dysgu hwyliog yn ein cymuned leol, gan annog disgyblion i fwynhau ffordd iach o fyw. Rydym eisiau'r disgyblion wybod eu bod yn rhan o'r gymuned ac yn perthyn i Gymru. ond hefyd i ddysgu am wahanol ddiwylliannau a'r byd cyfoes. Mae Ysgol Cynddelw yn ysgol dwy ffrwd gydag ethos iaith bositif a llwyddiannus sy'n treiddio drwy'r ysgol a'r gymdeithas. Hapusrwydd, hyder a llwyddiant sy'n bwysig yn ein ffederasiwn. Gan barchu anghenion a hawliau pawb i ffynnu. Mae'r iaith Gymraeg yn llewyrchu o ganlyniad i wreiddiau cyd-weithio cadarn i ddathlu diwylliant Cymreig yn y dyffryn, a'r cyd weithio a wneir rhwng y ffrwd Gymraeg a'r ffrwd Saesneg.

sy'n cynnig dosbarthiadau bach a chartrefol. Caiff y ddisgyblion amrywiaeth eang o gyfleoedd i arloesi a datblygu i fod yn ddinasyddion sy'n falch o'u hiaith, cymuned a diwylliant. Rydym yn ysgolion cymunedol cyfeillgar sy'n creu dysgwyr annibynnol, creadigol a pharchus ac sy'n annog ein plant i fod yn ddinasyddion moesegol a gwybodus am ein byd esblygol. Mae Ysgol Ivy Hewson yn cydnabod fod pob plentyn yn unigolyn creadigol sy'n meddu ar yr angen i ddatblygu ei hun. I lwyddo ac i wneud eu gorau drwy ddwy iaith. Mae Ysgol Aidi Hwson yn parchu anghenion unigol pob plentyn, yn meithrin awyrgylch ofalgar sy'n pwysleisio datblygiad cymdeithasol, emosiynol, corfforol a chydwybodol pob un. Drwy brofiadau ysgol byddwn yn anelu at hybu annibyniaeth, hyder ac ymwybyddiaeth ein plant fel unigolion parchus o'n byd o'n cwmpas, gan gynnwys diwylliant a threftadaeth leol y rhos, ein gwlad a'r byd ehangach.

Mae Ysgol Llan y Pwll yn ysgol Gymraeg newydd yn ardal Rhos Esni a Borys, gydag awyrgylch deuluol a chroesawgar. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang a chyffroes o brofiadau drwy'r Gymraeg gan sicrhau fod pob plentyn yn bwysig ac yn cael cyfle cyfartal i ddatblygu a llwyddo hyd eithaf ei gallu. Yn ganolig i bob dim a wnawn mae lles, ac rydym yn cynllunio datblygiad sgiliau'n dysgwyr gan gadw hyn dan ystyriaeth. Mae'r adeilad modern wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar gyda gardaloedd tu allan yn cynnig arlwy o gyfleoedd cyfoethog i'n dysgwyr, gan gynnwys ein Ysgol Goedwig sydd wedi ddatblygu ar y cyd gyda chefnogaeth y gymuned leol. Mae'r holl brofiadau amrywiol a diddorol sydd ar gael yn sicrhau fod ein dysgwyr yn llwyddo, yn mwynhau ac yn hapus. Yma, yn Ysgol Mîn y Ddôl, rydym yn gosod blaenoriaeth dros ddatblygu sgiliau gydol oes gan wneud defnydd llawn o'n hardaloedd awyr agored, yr ysgol goedwig a'n clybiau er mwyn meithrin sgiliau ac annibyniaeth y plant. Rydym yn gosod lles yn ganolog i bob dim a wnawn. Darperir nifer o ymyriaethau i gefnogi lles ein plant, un ohonynt i'w daioni, a gynhalir deg gwaith yr wythnos er mwyn cefnogi gyfidion ar gychwyn y dydd. Mae'r Gymraeg yn rhan annotod o bob dim a wnawn, ac mae'r plant yn tyfu i fod yn ddinasyddion dwyieithog, medrus a hyderus yn ein hysgol fach gymunedol. Mae Ysgol Plas Coch yn cefnogi ein disgyblion i ddatblygu ystod o fedrau mewn amgylchedd Cymreig, balch, gan lwyddo i ddarparu amgylchedd gofalgar, cefnogol, hapus a diogel i ddisgyblion, sy'n caniatáu iddynt ddatblygu hunanhyder, a hunandisgyblaeth. Rydym yn annog a chefnogi parch, cwrteisi ac ymddiriedaeth gan y plant, sy'n cyfrannu at ethos gynhwysol yr ysgol, gyda'r parch a gofal yn cael effaith gadarnhaol ar agweddau disgyblion a'u parodrwydd i ddysgu. Mae'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig yn greiddiol i bob dim a wnawn. Yma yn Ysgol Morgan Llwyd, rydym yn sicrhau fod Gymraeg yn ffynnu ac wrth wraidd pob dim mewn awn, gan gefnogi ein disgyblion i fod yn ddinasyddion cyfrifol a charedig. Rydym yn angerddol dros ddatblygu dysgwyr mentrus, uchelgeisiol ac annibynnol, gan sicrhau ein bod yn cynnig arlwy o gyfleoedd a chefnogaeth i'n dysgwyr. Rydym yn ymfalchïo'n arbennig yn ein cefnogaeth bugeiliol ac academaidd, ac mae'n llawer o waith wedi wneud i ddatblygu hwb bugeiliol a hwb dysgu ac addysgu newydd i'r ysgol. Ein gweledigaeth yw datblygu llwybr dysgu parhaus ar gyfer cymuned gyfan yr ysgol, yn ddisgyblion, athrawon, rhieni a'r gymuned, fel ein bod yn cefnogi ein gilydd er lles pawb. Mae'r Gwasanaeth Cefnogi Hwyr Ddyfodiaid i'r Gymraeg yn darparu arlwy o gefnogaeth ar gyfer dysgwyr sy'n hwyr yn trosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg ar draws Wrecsam. Oherwydd dwi'n hoffi fy ysgodion. Rydym yn cefnogi dysgwyr hyd at ddiwedd blwyddyn 8. Mae ein Huned Cynefin yn cefnogi dysgwyr sy'n trosglwyddo yn ystod y cyfnod cynradd, ac mae rhaglen trochi hwyr dwys yn cael ei ddarparu yn ein huned yn Ysgol Morgan Llwyd ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno trosglwyddo o ysgol gynradd Saesneg i uwchradd Cymraeg. Mae cynnydd sylweddol yn ein niferoedd wedi bod yn ddiweddar wrth i fwy fwy o rieni gydnabod mantais dwyieithrwydd ar gyfer eu plentyn. Dau air sydd yn cychwyn hefo 'A' os gwelwch yn dda. Afal. Da iawn. Ymfalchïwn yn ein gwaith a'n rhaglen arloesol sy'n sicrhau cefnogaeth o'r safon uchaf ac sy'n meithrin dysgwyr hyderus a chyfathrebwyr clir, effeithiol a chwbl rhugl yn y Gymraeg. Mae dwyieithrwydd yn arf arbennig i roi i'ch plentyn. Mae'n mynd ymhellach na chynnig iaith ychwanegol, gan ledaenu datblygiad yr ymennydd, patrymau meddwl a persbectif byd gyfan. Yma yng Nghymru, mae dwy iaith yn cynnig dwy waith y cyfleoedd ac yn gosod balchder a pherthnasedd gydol oes.